le below sea level o ta xema ya dze mia ɖi ɖa be ɖe keta teƒe aɖeke me le below sea level o. gblɔe mekpɔe be woko nya ɖo dzi aƒe ne ne gblɔ nya ya mo se amewo bia question wa ne nye nufiala ne fie nu ya amewo bia question wa hafi aƒe wonɔ wonɔ wose ɖe gba eye me mese wo bi wo Ŋti biam o gake ne egblɔ nya ko amewo maɖeke me bia question o woƒoa kpe ko ne va nɔ anyi ko na kpɔ be ɖewo hã nya katã ne gblɔ maɖeke me se nya ɖeke a woƒo ɖeke ɖe dzi na o ta wo se gɔme yike be wo bia nya ɖewo eye woƒe nya ɖewo gblɔ me le hã ele me woƒe indigenous knowledge a ɖo maɖo wo tɔ e collaborating very well with scientific knowledge a. Ẽ, abe xe ma gblɔm wole be woa dredge avuma. Yes indeed they bɔ we. For example, ẽ, etɔ ya ɖe mi, etɔ ya, etsi ya ɖe mi va yi last nu ya. Nu gbãtɔ wòdze be VRA tɔwo nawɔa, ye nye be woakpɔ gbɔ be yewo va dredge nu yawo me. Wo dredge le, ẽ. Eŋkɔ ɖe anyi azizã dzi le anya ŋui, agawui le adã, awu xe mɔ nyuie afi ava ŋu tsia no ŋu tsia ke eɖewo sisi ge afi ne ɖe gava ɖe ame aɖe hã ke mienye be masugbɔ gake ne eva wui hã ke akpɔ be woho wu wotɔ tsi nu. Enu eve ma me wua wɔa ke eɖe fu ekpɔ nua ta ne nume nugbãtɔ elabe mienye be tsi ɖe tsia ɖea tsaƒu me ye wosisi ge ayi. Ta ne ebia awu ŋu, ebia save etsi from etsia le uh, I mean uh, etsia le míaƒe uh, eʋe eʋe gome ne be awui nɔ wòasi ayi efuta kɔ alo ayi tsaƒu ma ke dze be nadzre tsaƒu me teƒe ɖo wòayi ne mewui ɖo ke natural ye ŋutɔ va yi ma mesugbɔ elabe uh, emawo gblɔ azizãwo dzia woxe Aha tae nye nu gbãtɔ. Ta nu yi wòdze be míawɔ fia, nu yi woawɔe nye be, mí sure be mí dry dzi nyuie mɔ ɖeka be emɔ nu ɖe me na awɔ nui. In fact ne mí dry dzi hã akpɔ be nu yi wo ɖe keke yi wo ɖe ge na lã ma they tend to ame nyi nuwo nɔna eme ne lã viwo. Ta akpɔ be lã ɖewo hã kpa wova va ge gblɔ be yewoa va ɖu nu. Ne wova nuɖuƒea. Ke ɣema hã ame aɖewo ye nye nu ye ame aɖewo ɖeɖe ge hafi woko ekpo so you also create livelihood akpɔ ma ta xemewo katã ta me ƒe nya me gblɔ me kpɔ be woxɔ woxɔ ɖe edzi ke me fia nu tso ale yi high ties o mi gbɔgblɔ be nu ya dzinu emu dzinuɔ kple dzinu kple ŋkɔ ɖe anyigba yi dzi mi le kple ŋdɔ thats sun wo have a relation and that relation as a result of some gravitational pull of the moon on the earth ye create na high tides and then when that happen ah low lying areas wo kpa fu gake leke mia wɔ yi ke be fu mewo na wɔ ke yi be mia dze agba ahe etɔ aɖe eŋɔwo me. Eke ba create ekpo. Ne mi create ekpo which is the groins if that they are made well. Eh, ke akpe ɖe mía ŋu. Gake ne be aɖe tsiaƒua me ko be tsiaƒua me ŋgɔgbe aɖe mee la, ne ɖee hã menyonyo be ne be aɖe ko be aku tsiaƒua me ke dze be na kui. Far away and literature has indicated that it'll be our home can I be about five kilometers away from the this thing so that ne ɖia eko kavi ke kema kura ata va kri kpɔm ekema na nye kpo aɖewo ne nye kpoɔ ame aɖewo aze abe sun winning agblɔ mi la there might be sufficient sun for people to even win. Aha gake ne ebe míva e ewin nim le teƒe yawo koa ke mí emɔ nu ɖem ne etsia boŋ nɔ va aɖe mi kple tɔwo ta míwo katã míekplɔ me kae be wosi ke míaƒe dɔ mí mí e ɖom be e during nu yawo katã wo ge mía la mía ava a mía provide data le kosta abe heya gblɔm amewo le be keta le bilosi le ʋuƒoame be nya.

Gake ye ma megblɔ be mi miaƒe nusu dɔ yɔ ge mia la mi measurement wo take ge a take point wo le costa katã yi ke be amewo na kpɔe tutu be nyateƒe gblɔ mi le be miaƒe data fia ge be keta mele below sea level o ke akpe.